Salam hormatly adamlar, mähriban watandaşlar. Şular ýaly geçiş effektini kän sorapdylar. Şu günki wideomda şuny görkezmekçi bolýan.

Goýun şu ýerde-de oturýar. Ilki bilen darožkamyzyň ine çep tarapynda açarjyň suraty bar. Şu sazlamany açyp goýmaly. Şu ýerde ine Show FX Badges diýen ýazgysy bar. Şunda galiçka durmaly. Şu galiçkany goýanymyzdan soň, ine ilki galiçka ýok wagty. Golaýladyp görkezeýin. Şu ýerde fx diýen bir hatjagaz bolmaly şol çykmaýar. Şonuň üçin ine fx badges goýýas we şujagaz ýerden fx badges diýen ýer çykýar. Fx-iň üstüne sagyn basýas myşkamyzdan we Time remapping diýen ýeri bar, şo taýda speediň üstüne galiçka goýýas. Galiçka goýanymyzdan soň, şu ýerdäki görýän çyzygyň üstünde klawiaturamyzdan kontrol knopkany basyp saklap, myşkamyzyň çep knopkasy bilen nirden başlajakdygyny belleýäs. Men mysal üçin şu ýerden başlaýan we şu ýerden başlamalyna şu ýere çenli Nä? Çaltlanmagyny isleýän. Ýa-da mysal aýdalyna, şu ýere çenli bir çaltlansyn. Nä? Soň bärde azajyk haýallap gitsin. Soň bärde ýene çaltlanyp başlasyn. Nä şuňa çenli gelsin. Bärdenem bir nokat goýýas. Soňra şuňa çenli ýene çalyklansyn. Täze şu ýerden çalyklanyp başlaýar, şuňa çenli bärden haýallaýar. Şuna şul kara haýal bolýar, bärden çalyklanyp başlaýar. Şuna şuňa çenli gelýär. we şuňa çenli haýalrak gitse, bärden ýene çaltlanmaga başlasyn. Ine, nokadymyzy goýýas we şuňa çenli gelsin. Ine, bärden bir nokat goýýas. Ine, görşümiz ýaly nokatlary goýduk. Indi şu çaltlanjak aramyzy, mysal üçin, şu nokat bilen şu nokat aralyk bize çalt hereket edeni isleýäs. Şoň üçin-de şu çyzjakdan tutýas-da ýokary galdyrýas myşkamyzy. Ine görşümiz ýaly galdyrdyk. Mysal üçin, muny ine we ýene azajyk şeýdýäs. Ine.

Ine bärden ýene çaltlanyp başlasynda. Ine şu nokatda şu dokun şu nokada çenli çaltlansyn. Indi şu nokat bilen mysal üçin şu kara haýallada indi. Ine, ine şu taýdan hem ýene çaltlanyp başlasyn diýseň, şu nokat bilen bu nokat aralygyny ýokary galdyrýas. Myşkamyň çep knopkasyny basyp saklap ýokary galdyrýas. Indi görelim nähili boldy. Ýylan bärik süýşürýär. Indi şu ýerden indi aňyrky nokadyna çenli barýança çaltdan synýas.

Şu ýeri azajyk gödegräk gidýär. Şonuň üçin has ýumşak bolsun diýsek, ine şu ýerdäki nokadyň üstüne basýas-da, şu nokat ikä bölünýär. Mysal üçin, sag tarabyny bir azajyk saga çekýäs, çep tarabynam çepe çekýäs. Hä görşüňiz ýaly çyzyk gapdala gyşarandyr. Indi üstünde ýene bir gezek şu ýerde aralykda ýene bir nokatjyk peýda bolýar we muny azajyk gapdala ýykýas. Ine. Ýüzi görşüňiz ýaly ine. Ýaňky ýaly kert bolup durman-da, owadan aýlanýandyr, aýlananda. Göreli, ýene ýumşady. Indi bärinem şony ýa gutarýan ýerine koda basýas. I birazajyk şeýdýäs.

Birinji kadrymyzda öňe ýörände birazjyk bökmeler azjyk digir digir zatlar bolýanda şony azajyk ýumşadýan. Bärden birinjimiz hem optical glow geçirýär şu ýerdende time interpolation diýen ýeri bar. Myşka o nemede kadryň üstüne sagal basjak time interpolation ýeri diýen ýeri bar şu ýerini optical glow geçirýär. Ine görşüňiz ýaly taýyn boldy. Düşünensiňiz diýip umyt edýän. Ýene näme soraglaryňyz bolsa arkaýyn kommentariýada belläp beribilýäňiz.